Hallo, mir filme schonn déi Roschien. Dajee, umort!
Fuck, ech weess guer net méi wéi et geet. Moment, ech mengen war et net Play, Wëllkomm, Salut, Lachs? Nee, nee, nee, nee, ech denken dat geet anescht. Dat ass Wëllkomm, Play, Salut, Lachs? Nee, Moment, ah, ech weess et, et war. Salut an häerzlech wëllkomm bei LuxPlay! So, hues schon dat neit Hitspill ugespillt? Wéint?
Ma dat Spill wou mär déi lescht Mënschen op der Äerd sinn a wou alles voller Zombien ass. Du weess en net Evil?
Nee, dat net Japanescht. Left 4 Dead? Nee, dat PS4 Exklusiivt.
Days Gone? Wat der Däiwel ass Days Gone?
Mat The Last of Us Part Zwee ass wuel ee vun de meescht erwaartste PS4 Titelen endlech dobaussen an och ee vun de leschten Exklusivspiller fir dës Playstation Generatioun. Laang huet d'Spill nach op sech waarde gelooss an huet ëmmer nees en Hype Train aus der Marketing-Gare lassgeschéckt, fir d'Spiller ze bieden, se sollen dach endlech eraklammen. Ouni kugelsécher West konnt een sech net méi aus dem Haus trauen, fir net vun de ganzen 9 vun 10 oder 10 vun 10 en duerchlächert ze ginn. Mee. Ass The Last of Us Part Zwee dann elo dat absolut mega bommen fantastescht emotionaalt

Wann een sech net grad virun de Last of Us Zwee déif mam Gesiit am Bulli hibeucht. Mee keng Angscht, de Shitstorm deen d'Spill vun de Fans kritt huet ass a mengen Aen och vëlleg iwwerdriwwen. Eent nom aneren. Gameplay méisseg ass dat ganzt Dëng esou zimmlech jo wat der vum éischten Deel halt esou kennt. Et ass en Action Adventure mat Stealth Elementer, Schläichen, Balleren, Craften, Looten, Bréiwer liesen, Butze schléift, kleng Rätsel scho léisen, jo jo jo. Kämpfen, fortlafen, d'Formel vum éischten Deel gouf net wierklech groussaarteg ëmgeschriwwen. An ja, souguer déi Saach mat Hey du! Schléck Eispëllen an du wäers nach vill, vill super, duper besser an der Apokalyps iwwerliewen! Ja, dee Quatsch ass och dobäi. Hm, e Wonner, dass Naughty Dog nach ni dowéinst verklot gouf. D'Formel gouf also éischter verfäinert an sou ass virun allem d'Presentatioun, déi der ganzer Saach hiren Effekt gëtt. D'Animatioune sinn an allen Hisiichten immens gelongen a suerge fir en immenst flëssegt Spillgefill, wat sech virun allem beim Kämpfen oder beim Interagéiere mat der Spillwelt bemierkbar mécht. Grafesch gesinn spillt dat Ganzt op engem Top-Niveau, mat enger reegelrechter Mammeléift fir den Detail wat d'Areas ugeet. D'Cutscenes sinn wéi am éischten Deel och schonn immens cinematesch, an den dezente Soundtrack ronnt dat Ganzt zimmlech schéin of. Ween The Last of Us seet, deen seet och gritty an brutal Survival Action. Zemools beim Wuert brutal huet Naughty Dog de Virgänger iwwerholl a sou gëtt Gewalt géint Mënschen an Infizierter nach méi krass an intensiv gewisen. Aus engem Yeah! Woohoo! Headshot! aus Doom Eternal Ass hei éischt en Huet dat lo misse sinn? Wann ee beispillsweis engem Infizéierten den Hals opschneit. Bis elo kléngt jo mol alles sou wäit sou gutt. Mee Danilo, wisou hues de dann mat denger Ausso vu virdrun den Zorn vun de Sonnygötter op dech geholl? Ganz einfach léif Zuschauer, dat Spill huet jo nach sou ganz niewebäi eng Story an. Oh boy, dat gëtt lo schwiereg. Ech versichen dat ganz einfach mol sou spoilerfräi wéi méiglech ze halen. Dir sidd mam Ellie aus dem éischten Deel ënnerwee, nodeems e puer Joer vergaange sinn, an hatt en u sech zimmlecht angeneemt Liewen a senger Siidlung féiert. Mä et ass The Last of Us an net Animal Crossing. Et geschitt also iergendeppes, an ganz schnell gëtt aus dem léiwe freche Meedchen aus dem éischten Deel den Terminator, wou den eent also méi den intensen Roadtrip mat engem Fonken Hoffnung fir d'Mënschheet war, gëtt hei de vëllege Contraire bruet, bei deem souguer de Kratos dem Ellie géing soen, dass mol seng Nippele sollt chillen. Verstoot mech lo net falsch, ech si schonn e Fan vu Rachegeschichten, an d'Story vum Spill an d'Gameplay-Abschnitter hu schonn duerchaus hir kleng positiv Elementer an hir Highlights. D'Saach allerdéngs bei sou engem Genre vu Geschicht ass déi, Et lieft dovunner, wéi likeable säi Protagonist ass an inwiefern s du mat em matfills. De Problem ass, dass Stallion während dem ganze Spill einfach en absolut Bëtschel ass a bleift, an dat dreift et deelweis esou wäit op d'Spëtz, dass s et mol net méi kanns rechtfäertegen. Wat dat Ganzt allerdéngs nach dem Fast de Buedem ausschléit, Ass ok, minor spoiler, et ass nach en zweete Charakter am Spill dran, deen engem allerdéngs vill méi sympathesch ass an och fir mech perséinlech eng vill méi novollzéibar Motivatioun huet. Dofir wär fir mech d'Fro gewiescht, Naughty Dog, wisou hutt der den zweeten Deel net einfach deem Charakter gewidmet? Wisou? Ech sinn do, stell mer deng Froen. Ma eis éischt Fro wär dann, Wéi sidd der dann dozou komm, nach en The Last of Us Zwee ze maachen? Oh, wéi mer The Last of Us Zwee geméit hunn? Well, you know, bei Naughty Dog, mir hunn Uncharted 4 gemeet, gell? An Uncharted 4, bam! Big Money! An do ass de Sony komm, huet de Sony gesot, Ey, produce! Wëlls na méi Big Money? Ech sot, Wéi, soll ech Uncharted 5 maachen? Sou, Ne, ne, ne, ne, I'm talking real big money. An ech war, Wéi, mir kafe Crash Bandicoot nees zeréck, mir maachen nees Crash Bandicoot? Ne, ne, ne, ne, ne, the real big money. War ech sou, Sony, du wëlls dass ech lass was to do man? An hie sou, Yeah, yeah, yeah, because den Déngen ass am Moment the big shit with Sony. ass Death Stranding, you know, an Death Stranding is shit, Kojima de Motherfucker, weess de, virdrun huet jiddereen ëmmer vun Naughty Dog geschwat, weess de, mir haten Nathan Drake, pow, Last of Us One, Mann, putain, Last of Us One, that's the American Dream, baby, mir hu mat Last of Us One alles erreecht, an da kënnt Kojima a seet, no, fuck you Naughty Dog, ech si clever, ech hunn nëmmen Readers, an do war ech sou, oh ne, kee, weess de wat, du fuck over Kojima, I will do Last of Us Two, that's the story, man. Zimmlech schäiss fir ehrlech ze sinn. Also jo jo, also do si Leit déi hunn Entscheedunge getraff, do hunn ech mer wierklech Froe gestallt wéi dat iwwerhaapt méiglech ass a sou engem groussen Ausmooss schaffen ze kënnen ënnert deenen Emstänn. An dengen ass et jo Leit déi soen, jo Last of Us Two, dat ass da just Last of Us Eins mat besse Graphics. Mee kuck der déi Graphics mol un, um Buedem All eenzelner Kiselsteng gesäis du, all eenzelnen Zombie, all eenzelne Pass, dat ass crazy Mann! GTA 5, forget about it! Red Dead Redemption 2, mengs déi Pisser hu vläicht Päerd, hu du Pupu, mee mir Mann, me got it all! Verstees de? Dofir sinn ech zefridde mat Last of Us 2, natierlech, mir hunn alles, mir hunn de Drama, mir hunn de Sex, mir hunn de Violence, oh de Violence Mann, mir hu souguer eppes fäerdeg bruet, wou an America Ech hun not braver kritt hun mir hun spoiler alert mir hun nipples in the game oh yeah mir si besser wéi EA EA seet it's in the game but EA would use microtransactions mir hu motherfucking nipples in the game dofir soll mer ee soen last of us 2 is shit no it's the shit. Den Bob komm deen huet da gesot jo mir kënnen awer jo net lo all eenzelnen Grashallm sou animéieren dass deen aus dem Wee geet wann een duerchleeft, kann een maachen just 20 Prozent. An de Rescht vun 80 Prozent ginn duerch. An da soen se, Jo, ok. An du hues scho gesot, Ok, ass verständlech. An kuerz drop kënnt de Bob dann och mat Story-Ideeën. Also well ech mech esou, Wéi kënnt dat, dass deen iwwerhaapt déi zwou Saache mécht? An hu se gesot, Jo, dat ass de Bob, dee mécht hei alles. An do war och, war ech och esou, Wat leeft? An jo, do ass den Bob ebe mat der Idee komm. dass een einfach mol d'Story 25 Stonnen dauere léisst an dunn spréch ech esou, dat dat dat ka jo kengem säin Eescht hei sinn an. Well de Kritiker soe mer, ey Produce, du hues deng Leit ausgebeut an ech soe mer, wat, nennennennennee, se wollte motivéiert schaffen, alles op legal Basis, ey come on, ech sinn da kee Monster, net sou wéi de Aly. Verstees de man? An de Critics, wat soll de Critics dann nach? Dass Spill ouders wéi The Last of Us 1 just mat schäiss Story, ma fuck you man! Ech mengen wanns kucks Kojima, Death Stranding, total Bullshit man! Norman Reedus, Who Goes With The Baby, what the fuck! Weess do soen se all, oh Kojima, he's such a genius! An nëmme well bei mär einfach fucking Vengeance a fucking Balls To The Walls ass, ass et net gutt? Come on guys! Ech mengen wa Kojima dat soe kann, dann däerf ech dat och. Dir hutt vläit The Last of Us 2 net verstanen, Well, maybe, et geet méi wäit wéi Vengeance, mä dat wär de Spoiler, verstees de? Villäicht wollte mer och aus dem Ellie e Douchebag maachen, fir e bëssen subverting expectations, you know? Ech menge Last Jedi, bam, huet och esou vill gemaach, dofir wisou däerfe mir dat dann net maachen? Verstees de, Mann? Dofir, Critiques, nah, last of us 2, dat ass Magnum Opus fir mi, baby. Vun Naughty Dog hunn ech elo mol fir d'éischt genuch, mee ech hu elo e flott Stellenangebot bei Sucker Punch kritt an déi man esou spillt, dat an Japan spillt, Ghost of Tsushima heescht et, an sinn ech ganz gespaant wéi dat do lafe wäert. Last of Us 2 may be game of the year or nothing else. Ganz éierlech, d'Spill ass fir mech de Vollpräis net derwäert. Et huet schonn duerchaus seng Qualitéiten. Mee am Prinzip ass et eigentlech just e klengen Update vum éischten Deel mat enger méi schlechter a virun allem vill ze vill laanger Story. Natierlech, wann der elo mega The Last of Us Hardcore Fans sidd an onbedéngt wësse wëllt wéi et weidergeet, Well der Jeu d'Schwäin huet och definitiv seng gutt Säiten. Ech muss allerdéngs soen, dat wéi laang se drunner geschafft hunn an och dee ganz Crunch-Time an Iwwerstonne soen ech mer, Jongen, c'est tout?
So, elo awer. Du hues am Sturm scho vun deem neie Spill mam Samurai héieren? Jo, Sekiro.
Nee, vun dësem Joer. Looss mech iwwerleeën, Nioh 2? Nach méi nei. The Way of Samurai? Dat ass dach uraal! Net fir mech. Ghost of Tsushima.
Ewéi et ugekënnegt gouf, hunn déi meescht Leit sech erhofft, endlech hiren Assassin's Creed am Japan-Setting ze kréien. Perséinlech war ech ofgesi vun der Grafik net wierklech iwwerzeegt vum Spill. Haaptsächlech well mir déi Demo, déi gewise gouf, vill ze vill gescript ausgesinn hat. An och d'Géigner hu vum KI-Level och wierklech no Assassin's Creed I ausgesinn. No an no hunn ech mech awer trotzdem vum Spill iwwerzeege gelooss, zemools well ech halt e Fan vum Japan-Setting sinn. Also sinn ech zu Release direkt lass gaange fir et ze kafen. Wat ass Ghost of Tsushima dann elo fir e Spill? An ass et deen Assassin's Creed am Japan, dee sech all Mënsch erhofft huet? D'Spill fänkt direkt domat un, wéi en Här vu Samurai vun der mongolescher Arméi niddergestreckt gëtt, an och eise Protagonist, den Jin, gehéiert zu deenen. De schwéier verletzten Jing gëtt awer gottseidank nach vum Schlachtfeld gerett a gesond gepfleegt. Awer dobäi kommen ech och lo schonn direkt bei mäin éischte Kritikpunkt. Ech komme grad bei beschtem Wëllen net op den Numm vun deem Charakter wou den Jin gerett huet. An dat läit drun, dass d'Charakteren halt einfach blend sinn a komplett facettelos. Nodeems een also gesond gepfleegt gouf, geet et weider dass een den Khan, also den Main Villen vum Spill, direkt ugräift. Dat klappt awer net an et stierzt een an säin Doud. Oder och net, well dat iwwerlieft een dann och erëm. Dono geet een dat halt lass fir sech eng Arméi zesummenzestellen, déi aus weidere facettelosen an austauschbaren NPCs besteet. Duerno befreit ee säin Onkel aus der Gefaangeschaft vum Khan an da geet et halt lass fir déi ganz Insel ze befreien. Mee ass de Gameplay da wéinstens gutt, frot dir iech sécher elo. An d'Äntwert ass jein. Also den Open World Gameplay ass cool. Wann och repetitiv, mee dat kennt ee jo. D'Welt vu Ghost of Tsushima ass dofir awer wonnerschéin an et bleift een ëmmer emol stoe fir dës ze bewonneren. Virun allem gefält mir, dass et keng Minimap gëtt, mee et gefält mer, dass ee vum Wand geleet gëtt amplaz vun engem Questmarker. Wärenddeems een an der Open World ronderëm leeft, kann een da Saache fannen, wou een Haikus schreiwe kann oder et kann ee sou Fuchstempele fannen. De Kampfsystem op der anerer Säit ass schrecklech, wierklech schrecklech. Nach ni huet e Spill e Lock-on-System esou néideg gehat wéi Ghost of Tsushima. Ze oft, wierklech ze oft schléit een einfach an d'Näischt oder et kritt een einfach net geblockt, well den Jin an déi komplett falsch Richtung kuckt. An déi schrecklech Kamera vum Spill mécht déi Saach och net wierklech besser. Mat der Zäit kommen zwar nei Fäegkeeten dobäi, mee déi maachen et net wierklech besser, mee se maachen et halt méi erdréilech. Ofgesinn dovun huet d'Spill och net wierklech vill ze bidden, ofgesi vum der Inszenéierung, déi staark vum Akira Kurosawa senge Wierker inspiréiert gouf. Et gëtt esouguer e Kurosawa Mode, mee dee wierkt ganz éischter e bëssen tackt on an onnëtz. Wat mech am Spill awer am meeschte genervt huet, war dee stännegen, opgezwongene Wiessel tëschent schläichen ze mussen, well d'Quest soss mëssléngt, an dass een dann déi ganz Zäit gemeckert kritt, well e Samurai esou eppes halt net mécht.

Programméiere grad déi Stealth-Elementer déi ech gesot krut. Si mär Assassin's Creed? Nee, ech hunn der gesot mär si Ghost of Tsushima, mär sinn a Japan, mär si Samurai. Samurai sinn éierenhaft, déi stieche kee vun hannert eréck, déi schläiche sech u keen erun. Dat do ass Assassin's Creed, dat sinn net mär. Huel dat ewech. Nee, Samurai kämpft ëmmer face à face, wann dann huel e bësse vun Dark Souls, awer looss ëm Himmels wëllen Assassin's Creed do ewech, dat si mär net. Ok, dann maache ech dat esou. Huet scho net nach eng Kéier gesinn. Jop, ok.
What the bloody hell ass en dat do? Si mär fucking FromSoft? Si mär Sekiro? Wat ass de Samurai Bullshit do? Hues du näischt geléiert vun The Last of Us? Schläichen, dat ass de Shit 2020, mä schläichen! Kämpf, raus domat! Schläichen! Hues kapéiert, du Schwéngel! Ok, mee wat mëss du hei? Outsourcing.
Allez, elo schläichen! Biisch! Mee ech krut grad gesot ech soll. That that guy doesn't know shit! Ech si Producer, Last of Us Zwee, dat gëtt Game of the Year by the way, mä schläichen! Ok ok.
Mir sinn net Sekiro!
Kapiisch! Ok. Retard.
Zum Fazit muss ech also soen, ech sinn enttäuscht. D'Spill hat vill Potenzial an och vill gutt Usätz. Leider fillt et sech oft un, wéi wann alles nëmmen hallef duerchduecht gi wier Ech giff soen, wann een d'Spill trotzdem wierklech interesséiert, sollt een op e Sale oder eng Occasioun waarden.
Sou, dat war et och leider schonn erëm mat eiser Episod, mee ier mer eis elo definitiv verabschiden, wollte mer awer nach e klengen Announcement man. Luxplay sicht nämlech Verstärkung. Dat heescht, wann s du interesséiert bass, bei eis matzemaachen, däi Gameplay opzehuelen, Reviews ze schreiwen, vläit souguer och News, Da mell dech wann ech kleeft. Huet der hinne gesot dass net bezuelt gëtt. Pscht. Pscht.
An jo, wann s de interesséiert bass, mell dech wann ech kleeft, well mir wären onheemlech frou wann mer méi Leit hätten déi eis kéinten hëllefen. An dat war et dann och fir haut. An dann soe mer Ciao. Tschüss. Huet een awer och gesot dass net bezuelt gëtt oder?